Häerzlech wëllkomm bei enger neier Folg 11F Gaming News. Mäin Numm ass de Fette Petz um Netz. Et gëtt ganz vill ze zielen, also looss äis net laang campen. Go, go, go! Kommen mer als éischt zu Fortnite. Leschte Sonndeg war et souwäit, déi zéngt Season vu Fortnite ass op en Enn komm an Epic huet sech wéi all Kéiers och dës Kéier erëm e flotten Event ausgeduecht. Sou konnten déi Leit, déi ageloggt waren, zum richtegen Zäitpunkt e Spektakel beobachten, wat domat geenegt huet, dass déi gesamt Map an och all Spiller zesummen an e schwaarzt Lach eragezu gouf. Ab deem Moment war souwuel op Youtube, Twitch wéi och op Twitter bei Fortnite just nach dat schwaarzt Lach ze gesinn, soss näischt anescht, a wärend Stonnen a Stonnen hu 6 Millioune Leit dat kosmescht Ereignis beobacht. En Dënschde war et dann esouwäit an d'Season 11 an soumat och d'Kapitel zwee vu Fortnite huet ugefaang. De Patch ass zimmlech grouss, hat et an sech an hei sinn alleguerten d'Neierungen. Waasser huet komplett changéiert, esou gëtt ee lo net méi gebremst, mee et kann ee lo schwammen, mat engem Motorboot fueren an och fëschen. An dëst net just zum Spaass, mee Fësch déi ee fänkt kann een iesse fir ze heelen. Et kann ee genok de Squadmates elo droen an et gëtt mat der Bandage Bazooka eng nei Waff mat där ee seng Matspiller heele kann. Et kann een sech elo am Mëschtkéip an an Dreckskëschte verstoppen an et kann ee Gastanks a Fässer an d'Lut schloen. Et gëtt nei Méiglechkeeten XP ze sammelen, dat mat zum Beispill Medailen fir Aktivitéite wéi Këschten opmaachen, Géigner eliminéieren an Challenges ofschléissen. Waffe kann een elo upgraden an dat bei Upgrade Benches, bei deenen ee gesammelt Ressourcen dofir kann ausginn. D'Grafik vum Spill gouf e bëssen iwwerschafft, besser huet Fortnite ni ausgesinn. Et kann ee sech elo direkt no enger Néierlag nees fir déi nächst Partië readyen, ouni virdru mussen zréck an d'Lobby ze mussen. Dëst dierft de Phänomen Allez, na eng lescht! nëmme stäerken. An zu gudder Lescht, et gëtt elo eng nei Chest, an zwar eng blo, an déi fënnt een iwwerall a néierens op der Map, an deenen ass natierlech de beschte Loot ze fannen. Endlech wësse mer dann och elo méi zu der PS5. Sony huet offiziell hir nächst Konsol Ugekënnegt, se wäert net mat der Traditioun briechen an den Numm PS 5 behalen an se wäert Enn 2020 op de Moart kommen. E puer weider Informatioune krute mer dann och, sou zum Beispill wat sech bei hirem neie Controller ännere wäert. Déi gréissten Neierung ass hei den Enn vun der Rumble-Ära an de Start vum Haptic Feedback. Dëst soll dofir suergen, datt d'Immersioun a Spiller verstäerkt gëtt, well esou mat zum Beispill e Crash an eng Mauer sech anescht uspiert wéi en Tackle am Fussball an esouguer verschidden Oberfläche wéi Gras oder Bulli solle sech ënnerschiddlech ufillen. Eng aner nei Funktioun sinn déi sougenannten adaptiv Triggeren, déi et de Spillentwéckler erméigleche sollen an hire Spiller Funktiounen anzesetzen, wéi zum Beispill dass wann s de e Bou spanns, dëst sech, jee méi e gespannt ass, méi schwéier ufillt, oder och bei Rennspiller ënnerschiddlech verhalen, deemno op wéi enger Oberfläch dass de fiers. Déi zwou Technologien zesumme sollen dann fir ganz flott an innovativ Erfarunge suergen, An déi nei Speakeren, d'USB-C-Uschlëss, esou wéi och e méi performanten Akku dierften d'Fans sécher erfreeën. E puer Infos dann nach zu der Konsol selwer, Esou gouf dann d'Rumeur bestätegt, dass den Harddrive duerch en SSD ersat gëtt, wat natierlech mat sech bréngt, dass d'Luedezäite verschwannend geréng solle sinn an d'Spiller allgemeng méi flësseg lafen. E 4K Blu-ray Lafwierk ass dran, Raytracing ass direkt an der Hardware aktiv, en neie User Interface soll et vereinfachen méi direkt a Spiller anzetauchen, esou wéi och méi schnell mat Kolleege verbonnen ze sinn. Soubal mer méi wëssen, wäerte mer hei natierlech erëm drop agoen. Fans vu Silent Hill, passt elo ganz gutt op. Eng genial Nouvelle kënnt vun der ganz ganz beléiftener Firma Konami. Sou hu si voller Stolz zu Las Vegas hiren neie Silent Hill Escape virgestallt. Dëst ass e wonnerbare Spillautomat, deen Där ab elo kënnt Dollar fir Dollar an Ärem Lieblingscasino Ärer Wahl genéissen. Eng wierklech gutt Nouvelle gëtt et dann awer elo vu Valve, an zwar wäert Enn Oktober d'Beta vun enger neier Funktioun ufänken. Dës nei Funktioun op Steam heescht Remote Play Together, an dat dierft Fans vun ëmstriddene Programmer wéi Hamachi, Tungl oder Parsec freeën. Fir jiddereen, dee mat dëse Begrëffer awer näischt ufänke kann, wat dës Funktioun an Zukunft erméigleche wäert, ass, dass een alt Spill, wat zwar Local Multiplayer huet, mee keen Online, dann trotzdeem kann iwwer Steam mat senge Kolleege spillen. Do muss ech einfach mol enker soen, dat fannen ech wierklech, wierklech eng richteg gutt Saach. Komme mer dann awer zur Topstory vun haut, an et ass eng Geschicht, déi ganz vill Welle geschloen huet déi lescht Deeg. Nee, domat mengen ech net mäi Panzschlag an der Escher Schwämm, mee et geet ëm d'Reaktioun vu Blizzard op e Statement vun engem E-Sportler. Fir dorobber anzegoen, muss ech awer eng Kéier ganz kuerz de Kontext erklären. China an Hongkong hunn eng enorm komplizéiert Relatioun, scho säit Joerhonnerten, wou d'Souveränitéit vun Hongkong oft gewiesselt huet, vu China op Groussbritannien, op Japan a schlussendlech deelweis zréck u China, mee mat enger gewëssener Autonomie. Spéitstens säit dem Ufank vun dësem Joerhonnert sinn d'Spannungen zwëschent deenen zwee ëmmer méi gewuess, dat zum Deel duerch ëmmer méi oppressiv Gesetzer vu China, fast forward op 2019, wou säit mëttlerweil knapp 20 Wochen enorm grouss Demonstratioune si vun der Bevëlkerung vun Hongkong mam Zil, sech méi Fräiheet an Autonomie vu China ze erkämpfen. Dës Demonstratioune stoussen op hefteg Géigewier an esou hëlt d'Brutalitéit vun der Police awer leider och vu verschiddenen Demonstranten ëmmer méi zou a China huet och scho gedrot säi Militär op Hong Kong ze schécken. Weltwäit suergt dat dann och säit Wochen deementspriechend fir Diskussiounen a vill Leit weise sech solidaresch mat Hong Kong. Net iwwerraschend fir China gëtt bei hinnen awer jeeglech kritesch Meenungsäusserung ënnerbonnen a kritesch Stëmmen aus anere Länner ginn op dat schäerfst verurteelt.

Wat e bekannte Slogan ass vun de Protester, a wärend deem déi zwee Caster sech hannert hir PCe verstoppt hunn. Direkt dono huet Blizzard de Stream gestoppt, de Video geläscht, huet de Blitzchang réckwierkend disqualifizéiert, säi gesamt Präisgeld vum Turnéier zréckgezunn an e fir e Joer vun der Hearthstone Pro League gebannt. Domat net genuch, déi zwee Caster goufen och direkt entlooss. Et gouf e risegen Opschrei an der Gaming-Welt, awer och de Mainstream huet op alle Plazen dës Story behandelt. Dat deeglaang komplett Schweige vu Blizzard huet d'Gemitter opkache gelooss. Souguer Mataarbechter vun der Firma hu sech driwwer beschwéiert, datt dat Schweige bedréckend ass an, wéi hei op dëser Foto, quasi e stëlle Protest higeluecht. Schlussendlech huet Blizzard dann e Statement ofginn, leider awer en zimmlech kalen, detachéierte Statement, deen nëmmen op eng ganz vag Reegel vum Turnéier higewisen huet, déi gebrach gi wier. Dëst huet awer keen zefridde gestallt a virun allem Fans vu Blizzard hunn ervirgehuewen, datt dëst drastescht Verhalen am Géigesaz steet zu der ëffentlecher Astellung vu Blizzard. No engem Joer, wat fir déi Firma souwisou schonn net grad dat Bescht war, hunn doduerch elo ganz vill Leit hir Accounts gecancelt an zu Boykott géint Blizzard opgeruff. Blizzard huet schlussendlech liicht noginn an de Ban vum Spiller op 6 Méint reduzéiert, säi Präisgeld zréckbezuelt, well e fair gespillt huet an och déi zwee Caster sollen da lo 6 Méint gebannt sinn anstatt ganz entlooss. Och dëst stellt awer natierlech kee wierklech zefridden, vue dass et ëm e Prinzip geet. Dat gouf och däitlech, wéi bei engem änlechen Turnéier d'Team vun American University um Schluss e Schëld an d'Kamera gehalen huet, op deem stoung Free Hong Kong, Boycott Blizzard. An dëst Team gouf dofir net bestrooft, wouropshin si mat der Kritik vun Hypokrisie an aus Ënnerstëtzung fir de Blitzschang Forfait erkläert hunn. Ausserdeem ass dann och elo d'Méi e chinesesche Charakter aus dem Spill Overwatch vun de Fans an och vun den Demonstranten zu Hong Kong zu engem Symbol vun de Protester ginn. Et gëtt nach ganz vill aner Aspekter vun der Geschicht, esou zum Beispill d'Pressefräiheet. Wars du dat do elo? Nee, keng Ahnung. Mee mir war jo awer elo fort.
Jo.
Ok. Bon, ee mer dann an eist schwaarzt Lach nees zréck verschwannen, dann bleift just nach ze soen, Red Dead Redemption 2 gouf endlech fir PC ugekënnegt an et kënnt schonn dësen November eraus. Call of Duty Mobile huet released an ween hätt et anescht erwaart, direkt emol erëm e Rekord gebrach, andeems si mat 100 Milliounen Downloads an hirer éischter Woch de beschte Launch vun engem Mobile-Spill ever higeluecht hunn. A Fans vun der beléiftener Ubisoft-Franchise Watch Dogs, esou wéi och vum Spill Far Cry 3, Blood Dragon, kënne sech op animéiert Serien, un deenen si schaffe, freeën. Ier des Sendung eriwwer ass, komme mer dann awer och zu engem fonkelneie Segment, an zwar ass dat Elefv Gaming Meteo.
Hä? Mee du soos dach du gings Gaming wieder maan, oder firwaat mengs du hunn ech dee Greenscreen haerteg gestalt? Ech beschaffen dee Video wanns du wieder wëlls, ech ginn der wieder.
Also wees de ech sinn hei de Moderator a wann ech wëll da verpassen ech der einfach nei Kleeder. Voilà du hues elo däi Kostüm, hannert der ass d'Wieder, sief elo kee Fräsch, sief en Wiederfräsch. Mee ech kann hei an dësem Video maachen wat ech wëll, wann ech wëll, Da man ech einfach dat.
A wou hues de déi Foto dann hier? Ech hun denger Mamm ugeruff. Mamm!
Ass gudd, dann eben net. Vergiess et. Du haas et gesot. Bon. Voilà, villmools Merci, dass der nogekuckt hutt. Et war e bëssen eng laang Sendung, mee heiansdo muss een op verschidde Saache bësse méi agoen. Mir soen Iech villmools Merci fir all Är Ënnerstëtzung. Liked dësen Video wann et äerch gefällt wat mer maachen, schreiwt eis an de Kommentarer äer Meenung zu all den Themen oder zu dëser Sendung an wann den Zentralcomité eis net bis dohinner zenséiert huet gesi mer eis also zréck wann et nees heescht EDF Gaming News mat mir dem Fette Petz um Netz.